La vòt dei Gomòrt es lo tradicion anciano de la bovina. Re camp un molon de gènt es l'avantdarrièr de la sason. Sus li teatre e sus li tribune municipala, lo monde se recamp per veire li biòu, li civau e participar a la fèsta a Ribòdissalin. Tot aquò comença al pret, lo matin, per faire de saucisse per dejunar.
Toti se prèissa, en bicicleta o en veitura, per pas mancar lo moment de la tria di biòu dins lo prat. E pei los abrivade, tot lo monde, tot lo monde a pei vene a al plan per veire lo biòu que que fòu lo la corsa, tanben las vachetas, tot aquò se fa en canvivialitat.
Aqueste matin son quatre manades que van menar si biòu en abrivade jusqu'a la vila. Per lo moment li gardians se meto en plaça, gardians o Cavalier Amatou, tanben, son dins lo clau de Trilha e li biòu van desbarcar lis un après lis autri li carri.
A causa d'una vièlha tradiçon e a causa de crese que dins mon còr la fièvra de la Gara Mòrta es quicòm de meravilhós. Bon, se fa un automne, donc i a li, totes li fèstas son acabadas e i a un recampament de, de gent extraordinària, de gent de tradiçon, de gent que vèn veire un pauc la, tot lo debanat d'aquesta fièra. E de segur es una fièra emé de biòu, parce que sense biòu serie pas possible la fièvra de la Gara Mòrta.
Un molon de gardian amator, de passionat de bovinas son venguts en Melitivau, donc aquí a l'entorn d'O Claus. Dins lo clau li biòu recampar son totjorn sarra lis uns contra lis autres, son d'animau gregari e la tòca es de faire sortir Lo grop lo biau qu'an causit per menar a la brivada. Lo faire sortir es aizi, mas de quauque ja, lo biau s'entorna vers lo grop. Lo corredor, a costat lo clau, D'autri gardians son plaçats per arrestar li bèstia e li manténer dins un espaci estricador. Un, dos, mas de quò que i a? Ja que vòlu pas demorar aquí, e en lieu d'anar ver lo bovau onte recampo li quatre bèstias, e ben ja que se'n van, hein, se sauva. S'ils viennent tout droit, ils nous passent par dessus.
Ils ont de belles vannes. Ils aiment vannar.
Sortissent d'aquel bouvau e galopent coma de bau. Un fum de cavalier lis enròda e.

A çò que m'agrada per la fèsta d'Aigua Mòrta es la convivialitat. Vòu te dire que tot lo monde, los jove, los vièlhs, tot lo monde fo la fèsta ensenh. Ei, te vòl de rosat? Lo rosat que fa rosar, eh? Fair atencion, perdequé vau bolegar sur la taula. Te vege.
Li signe de la Fedibiou son ben present de pertot.
Aqueste matin nos siam levats avent atacat a gantar li civau a Setormiaja. Per aver montat civau siam anats a campar li biòu. Lis avèm triat, lis avèm menat dins lo clau, lis avèm triat e pièi lis avèm embarcat dins lo camion per lis embolar e li menar a Aiguamòrta. Per de qu'Aiguamòrta es es una fèsta un pòu un pòu speciala. E i a fòrça monde, i a li gradins son son bas, donc fò faire attention que li bièus se n'anem pas sautem pas sul gradin per partir dins li salins. Per de que ara me li condicions de d'asserense tot aquò, tot aquò es fòrça dangerós. Aor fasèm ben atencion quand trian de menar de biau que sauton pas, que son un peu, un pòu, un pòu peu tranquille que les autres. Un biau tot a, tot despend de son age. Se le biau joine coma i a aquí de de ternenh, fan quatre courses, 5 courses si lo biòu lo demanda, me 4 courses lo maximum. E d'autres biòu, d'autres biòu joines qu'an 5 ans o 6 ans que son castrats, que son aqueli pòu faire 7 a 20 courses. Tot aquò despend do caractèr do biòu.
Ton mestier es una passion? Es mai una una passion qu'un mestier. Fò fò agò de si avèm pas la passion podé pas faire aquel trabalh. Fò aimar li biòu Per de que sas, passèm mai de marri moment que de bon. Me coma siam de gens optimista, prenèm li bon e oblidam li marri. Un biòu qu'es bon, travalha dos ora per an. Es mai norit que li autres per de que es lo milhor. Es un pauc lo chouchou e donc manja de forage qu'es milhor que li autres e travalha dos ora. Me Pendent de zo fon que se done a fon. Alors, voilà, se le mens se ralimenta e e notre pichó, notre enfant. Quand ven debarcar l'Ibion, van desseut e van bèu anco. Per de per de que d'un piai lo matin se toro que son dins lo camion e en corrissent pendent un quart d'ora comença a dagar d'un pauser. Alors, van bèu anco, piai van a manjar musèu, s'a ven arribar a donar balhar un pauc de losèrna. Coma aquò, pòdon manjar e se refar un pichòt a Santa.
Après la corsa ven lo moment di bandido que van tornar li biòu o prat. Aquí, uno bandido de vin biòu ofèrta per un café d'aigonòrta.

En nous d'un coup eh attention sur le parcours n'oubliez pas que le comité essaye de ne répondre pas à des actes. La dificultat es de capitar de faire virar toti aqueli biòu a la pòrta a angle dret. Ma de co que i a, n'i a un qu'escapa e coma i a de barradiso de pertot e ben li gardian la ganta e ensaja de lo faire virar ma bon, tot dret! Mancat! Curso e bandido acabado, cadun pòt tornar en cosiu e lo solèu pòt davalar sus li barri d'aigua morta.
La vòta per faire la fèsta, qu'es la fèsta, la vòta dei Gomòrte es un moment que los dei Gomòrte l'aspèran tota l'annada. La secada, que la secada fai tot morir, las vinhas e o pagès de vi, e el pagès de rosat que fa bronzat. Per los atrapaires que vòu charbonar o chival. e s'escrampò a la tèsta, sabes? Me cal pas tocar la brida, eh, per de qué lo gardien sou pas d'acòrd, eh.